Shwmae rieni, Sali Mali, sut ydych chi? Da iawn, diolch ydw'n gobeithio. Um, felly, jyst fideo bach, really, i esbonio beth sy'n mynd i ddigwydd dros y cwbl wythnosau nesaf. Yn amlwg mae nos yn rhieni bach yn wahanol y flwyddyn yma, um, sydd yn drist iawn, really, achos fel arfer bys ni yn um, anwahodd chi mewn i'r meithrin er mwyn i chi edrych ar y meithrin ac i edrych ar gwaith y plant, um, ond anffodus na, nid y flwyddyn yma. Um, be fydd yn digwydd yw bydd galwadau ffôn yn dod eich ffordd, a fydd y galwadau ffôn yn para tua um, 10 munud. Um, felly, pwrpas rili really y fideo yw i esbonio pa fath o waith mae'ch plant chi wedi bod yn neud dros yr wythnosau diwetha, um, er mwyn wedyn pan rydw i yn eich ffonio, um, just, gallwn ni just ffocysu mwy wedyn ar eich, ar eich uh, plentyn a sut maen nhw wedi setlo o fewn y meithrin. Um, felly, wrth, os ydyn ni'n mynd nôl i dechrau um, y flwyddyn, y mis Medi, um, Be dyn ni fel arfer yn neud pob blwyddyn yw jyst i asesu ble mae'ch plant chi ar hyn o bryd felly yym pethe fel yym ydyn nhw'n nabod siapie nhw, rhife nhw, yym llythrenne nhw yym ac ati, lliwiau'r fath yna o beth. Ydyn nhw'n gallu um, adeiladu blociau, um, ydyn nhw, sut maen nhw'n cymdeithasu, sut maen nhw'n dal pen, yr fath yno o beth. So, um, mae'n rhod sylfaen i ni wedyn i allu symud ymlaen a, a ffocysu ar be, ni, be, be sy'n angen ffocysu ar. Um, wrth ddweud ni wedyn, ni um, symud ymlaen i ein themau, sef uh, thema uh, ar hyn o bryd yw o'r cychwyn cyntaf, from the very beginning, o'r cychwyn cyntaf. Um, be ni di edrych ar hyd yn hyn yw, um, mae fi fy hun, um, sef ffocysu ar sio mae'r plant yn edrych, um, yn dechrau dod â geirfa newydd iddyn nhw, sef llyged, clustiau, corff ac ati. Ond he, ar ôl ni wedyn ni'n ffocysu ar teulu, ni'n dod i nabod y plant fel unigolion, pwy sy'n byw yn y teulu, oes anifeiliaid anwes gyda nhw, be maen nhw'n hoffi wneud, yr fath yno o beth. Yn ogystal â ble maen nhw'n byw, beth sy'n amgylch nhw, um, yr ysgol ei hun ac ati. So mae hynny wedi bod yn rili really lyflu i ddod i nabod y plant dros yr cwpl wythnosau cyntaf. Um, ar ôl hynny, ni wedi gwneud lindys yn llwglyd iawn. a mae'r plant wedi rili really mwynhau darllen a gwrando i'r stori yna. Mae'r ma stori'n rili really dda, ni wedi gwneud hyn dros pythefnos, mae stori'n dda, dyn ni'n gallu gwneud llawer o bethau fel uh, bwydydd iachus, grwpio'r bwydydd, um, rhoi'r bwydydd, bwydydd mewn i um, iach, afiach, um, beth yw ei, ni wedi gwneud graff, beth yw hoff fwyd iddyn nhw, uh, ni wedi edrych ar y gwahanol lliwiau, patrymau, sut mae Lindysyn yn newid o Lindysyn mewn i Pili Pala. Um, rydyn ni hefyd um, wedi wneud um, diwrnodau'r wythnos a cyfri'r diwrnodau wythnos. Felly mae lot o pethau hyfryd, rhifedd, llythrennau wedi dod allan o darllen y stori Lindys yn llwglyd iawn. Ar ôl hynny, uh, nethon ni yr uh, geiaf. Ni di edrych ar lliwiau'r geiafol, uh, ni di edrych ar um, geiaf gysgu, pa nefeiliad sy'n geiaf gysgu, darllen stori yn ymwneud â geiaf gysgu. ni 'di edrych ar um, y lliwie, a ni 'di creu um, uh, dreinog allan o dail ni 'di casglu tu allan, ac yn y gysur â hynny ni 'di, uh, oedd gyda ni pwmpen lle oedd y plant yn gwagio'r pwmpen a tynnu'r hadau allan, a wedyn cyfri'r hadau a grwpio nhw ac ati. Felly mae hwnna wedi bod yn lyflu. Um, ni 'di parhau efo'r un thema ar ôl hanner tymor, a ni 'di edrych ar, wythnos diwetha edrychon ni ar Calan Gaeaf, uh, nid Calan Gaeaf, sori, um, uh, Noson Tan Gwyllt, a, a edrych ar y lliwiau gwahanol, hanes Noson Tan Gwyllt efo gyda ffog, uh, rocedi'r siapiau sy'n dod efo'r rocedi, triongl, sgwar ac ati. Uh, wythnos yma mae'r plant wedi bod yn edrych ar Diwali. Ni wedi darllen stori Ramasita, um, hanes um, Diwali. Ni wedi edrych ar creu um, patrymau, um, patrymau henna, patrymau rangoli, gwahanol lliwiau. Ni wedi creu llusernau um, fel bach o celf a stem. Um, yeah. Uh, I symud ymlaen, nawr dros yr wythnosau sydd yn mynd i ddod, rydyn ni'n mynd i um, parhau efo'r thema Nadolig o'r cychwyn cyntaf, ni'n ni, ni mynd i edrych ar Iesu'r Nadolig cyntaf, dyn ni'n mynd i um, creu cerdiau Nadolig, um, addurniadau Nadolig, ewn ni am am dro allan um, yn y wain wyllt um, i gasglu pethau. Rydyn ni'n mynd i edrych ar y tywydd eto, uh, dillad, dillad addas i wisgo yn ystod y tywydd sydd yn mynd i newid, um, creu, um, dylunio a chreu falle um, hetiau sgarf ac ati. Um, a beth arall? Um, yeah, ond y gystal â hynny, um, a'r pethau dyn ni'n neud o wythnos i wythnos. Rydyn ni hefyd yn, yn, yn mwynhau'n fawr iawn elfennau fel um, yoga, dyn ni'n hoffi um, gwneud ffitrwydd, dawns, dyn ni'n llawer o tric a chlic, wel ni'n trac tric a chlic yn wythnosol, ymarfer llythrenau nhw, enwau, um, dyn ni'n neud hwnna pob wythnos, dyn ni'n uh,